Ulamaa keenya babbareedaa nu jaalannu kana warra nuti ijaan laalleen quufin, irraa dhaggeeffanneen quufin, warra jaalalti isaanii dhiiga keenyan laaqamtee, lafee teenyan laaqamtee, daadarkaa amata meeqa Hayilasillaasee keessa, Dargii keessa, yeroo Wayyaanee keessa as bahan san, arra waan san irraa haara fudhanne Alhamdulillaahii ba'aa sanillee nurra buufachu qabanii yeroo nuti jennutti, Obboleeyyanummaan keenya shabaabni warri nuti jaalannu. Kitaaba arrabsaa Oromaitan. Arrabni amantaa keessaa qooda hin qabu. Hin arrabsinaa jira malee arrabsaan hin jirtu. Kana yoo dhaabsisuu baanne nuttis rakko. A Ilmaan abbootii ilmaanittis rakko, mootummattillee rakko. Dhugaa jirtu walitti himna. Jaarmaya ta'uus namni lama Minisoottaa dhufee, tokko Keeniyaa dhufee, tokko Jibuutii dhufee, tokko Yamanii dhufee torbaan guutuu waliin haasoynee Sheekh Aadamumaa fi Sheekh Abubakar irraa buusuu dadhabnee addaan yaane wal lollee. Arraba malee barnootaa miti. Nama shaniif biyitun guutuun baduu hin qabdu. Nama dubbii beeku cinaa dhawanii garsiisanii gowwaa immoo isuma dim godhanii garsiisanii jedhan. Illee sheekkan keenya karaan duraan irra turre dogoggoraa karaa kanatti deebi'aa haa deemnu yoo jedhanis wanni mariidhaa maal jedhan? Hin arjoomituu jedhan. Nuti mootummaa akka nu gargaare kana nagayaa fi tokkummaa fi misooma biyya tanaa irra gargaaruu qabna malee deebinee ifiifis nuti akka Islaamaa gufuutti ta'uu qabnaa?

Salaam Aleeykum Warahmatullahi Wabarakatuh. Marii keenyaas akkuma jirutti ta'ee marii dhageessanii mata duree mariidhaa asirratti marii ma- mata duree sadii marii gaggabaabaadha. Waan daqiiqaa kudhan kudhaniiti ulfaataa miti. Ammoo sagantaan guddoon tateenyuuf ta manaa baaneef ta dhufneef wanni isinitti himnu Gurra tokko godhaa mee. Gurra tokko gootanii sagantaa wanni guddoon nuti asit dhufneef ulamaa keenya babbareedaa nuti jaalannu kana warra nuti ijaallaalleen quufin irraa dhaggeeffanneen quufin warra jaalalti isaanii dhiiga keenyan laaqamtee lafee teenyan laaqamtee daadarkaa amata meeqa Hayilasillaasee keessa dargii keessa yeroo wayyaanee keessa as bahan san Arra haara fudhatani, haara galfatani, sadarkaa kabajamuu jiran, sadarkaa ol fuudhamuu jiran. Ulamaata kana keessaa Sheikh Adam Rabbi rahmata haa godhuufi ka fuula Rabbii deemu irraa eeg- jalqabnee namni hin faana jala hin garafamin, namni hin kabalamin, namni hin hidhamin ni jira. Ulamaan gurguddaan kun hundi hattaa isaanii miti. Nuti dargaggeessi ilmaan ilmaan isaanii kunilleen ulee isaanii san dhaqqabnee nulleen dadhabnee hojii agarre hin agarre. Arra waan sanirraa haara fudhanne alhamdulillaahi ba'aa sanillee nurra buufachuu qabanii yeroo nuti jennutti obboleeyyummaan keenya shabaabni warri nuti jaalannu ulamaa'oota kana kitaabaa arrabsa homa jaal.

Namni dhaga'u hin jiru lafa bira illee jechuudha. Kanaaf arrabni kun shari'aa keessa hin jirtu. Shari'aan Islaamaa leessa muuminu bixxa'aan, walal la'aan, walal faahish, walal bazii. Arrabni amantaa keessaa qooda hin qabu. Hin arrabsinaa jira malee arrabsaan hin jirtu. Arraba san dhaabbachuu qabaa wanni reefu sheekni keenya doktorri kabajaa sheekh Ibrahim asirratti haasawaniis Ulamaan arrabsamuu hin qabu. Ulamaa miti. Ka biraa arrabsamuu qaba? Warra Rabbii gaditti gabbaramu sanuun arrabsina hin jiru Quraanni. Fayyisufulla haadoon isaanis as deemanii Rabbi arrabsanii isaan masanuun arrabsinaa jiraami. Arraba san dhaabsisuun wanni jala murree gubbaa murree Akka majlisaattis, akka Raabixaa Ulamaa'ittis isin himnu kana, sagantaa tana namni adda durummaan nuu qabatee jiru Sheekh Muusaa Su'aalaati. Itti gaafatamaa Raabixaa Ulamaa'iiti. Akkasiin nu quba qabaadha. Abbaan ani arraba malee kitaaba qaraa'isuun naan taatu, arraba malee khutbaa jummaa godhuun naan taatu ka ja'u, Amantaa Islaamaa himachuu hin qabu. Ulamaa Islaamaa kanaas arrabsuu hin qabu. Bar nama arrabsuu seeruma keessaa hin jiru. Seeraan hin dhorkaaree warra seeraatiis. Majlisa irraas dhageenyee mi? Maasha Allah. Kar tokko dhufnee mi? Nama xumuraa dhufnee mi? Wanni isinitti himnu wanni amma as nu keessa gabbu'e ta majlisa ilmii sheeka majlisa qaraasisu bira seentee Darasaa seentee sheeka gariitii seentee waan jiru haqiiqaa isinitti himna. Biyyi akkuma reefu lamaan keenya asi jaansan addunyaa tanarraa biyyi amma Itoophiyaa irra nagee qabdu. Dhugaa walitti himnaan nu sobna. Nama foon beeku sombaan hin sobanii jira. Biyyi biyya teenya tanarra nagee qabdu. Ulamaaf kabajaa qabdu. Diiniif kabajaa qabdu. Biyyi ulamaan itti biyya tanarra kabajamaa jiru addunyuma rabbiin uume tanarraa hin jirumma. Mootummaa amma jirtus kanarratti galateeffannee dhugaa jiru. Namni ilma namaa hin galatoomfanne rabbiis waan galatoomfatu. Akkasiimi? Wanni ammoo Ifumaaf namni beela ni dandeyaa quufa hin danda'uu jaarsa wanni gama kana dhufe asuma taa'anii sheekkan as jiru kun cufti siidhaatuu ash'ariyyaa aqiidaa hin qabdu joolleen haa yamani deemtee barattu haa su'udi deemtee barattu ja'anii asuma taa'anii Joollee janna danibitu warra magaalaati nu bira dhufan. Nuun marihatan. Joollee yaman dhayxee achitti abbaan waan deemeef hin beeyne kuni naa dalaguu deema jee eeggatu tachitti duutee jira talmaa abaluu beeyna. Ta dhayxee aboo faltiin dheeysattiin maal eerra jedhe horofaan irra dheeysattiin faltii irra jedhe jee ka asitti deebi'ee jiru jira ka abaluun neerge abaluun neerge jee ragaatti bahu. Ijoollee ani akkanaaf na erganii immoo dhufeetiin Rabbi na dandamachiise namni biraa akka gad deemee asitti rakkoo hin seenne jedhee achii dhaamu jiru jira. Fitinaa jirtu kana dhukkubni bakka saalaa nama qabe maal jedhan? Saala fixate qaanii fixate jedhan. Kanaaf namoonni muraasni wallaahi wabillaahi waan onnee namaa tanarratti nama ulfaatu Mucaa saahiba kiyyaa ka umriin isaa ama 18 sa'aa 4:40 itti haasaweetiin Rabbii si uume sodaadhu khaatimaan si bada Sheikh Adam Umaa fi Sheikh Amoo Watar Nuurii isiin jeen nama feete arrabsi. Du'eetiin bada malee yoo jarri kun salafiyyaa tahan salafiyyuma onnummaan jaamtu dachii tanarra hin jirtu. Arraba inni jee san irra deebi'ee hin ja'u. ilma saahiba kiyyaa ka osoon an saahiba kiyya harka qabadhee wajjiin deemuu ni dhalate. Jara lamaan kana nu dhiisi nama feete arrabsi. Bar namni waa akkana hin jiru silaa akkana wayni ja'a. Haya hin arrabsini garaa keessatti kophaa keetitti kafarsiisi waan feete jiini numa hin dubbatin nama biratti je'ee ni dadhabe. Ummanni kun akka jirutti warra karaa irraa bahe takkalleen warra haqaatii mitii waan jiru. Namni eessa argamaa jira? Yaman ergamaa jira. Suuditti ergamaa jira. Ijoollee teenya Yaman keessatti bineensi nyaachaa jira. Xayyaaraan osoo deemanillee nagaya asiin baharaan deemu jiran. Kana yoo dhaabsisuu baanne nuttis rakko. A ilmaan abbootii ilmaanittis rakko, mootummattillee rakko. Dhugaa jirtu walitti himna. Abaluu erge beekna warra ergamechi du'ees ka as jiruus. Sanirra dabree Siyaasaadha wanni kun. Gaafa dura dhufan Ameerikaa dhufaniiti. Keeniyaa dhufanii, Jibuutii dhufanii, Yamanii dhufanii walitti dhufnee kunoo Jamaalaa jee kijibaan raga fageessaa as ta'a. Guyyaa torba guutuu teenyee wajjin mari'an. Waliin haasoynee walii galuu dadhabnee Jaarmaya ta'usi namni tokko Minisootta namni lama Minisoottaa dhufee tokko Keeniyaa dhufee tokko Jibuutii dhufee tokko Yamanii dhufee torbaan guutuu waliin haasoynee Sheekh Aadamumaa fi Sheekh Abubakar irraa buusuu dadhabnee addaan yaane wal lollee. Achirraa utaaltee Awwadaay dhuftee Awwadaay kana nama dammeeffatanii girgiriin taatee namni ilmii qaru bakka lama bee masgiinni bakka lama bee gandi bakka lama bee namni wal tumee wal hidhee mootummaan waan kana hin agartu keessatti hin agartu illee jechuu miti seenuu dhiba. Amma haqiiqaan jirtu wanni jiru kana. Waan santu babal'atee osoo dokumantarii viidiyoo nuti qopheessinee jiru asirratti isin garsiifne sheekotiin eda laalanii garsiifne aboo nutuu qalbiin teenya nu badde ummata waan kana gadi hin baasinaa rabbi sodaadhaa dhiisaa nuun jaalu miidiyaa irraa waan nuti waliin qabne jechuudha. Tokko tokko maqaa dhawanii shee hajjii irraa kaasanii jechuudha. Shee Muusaa, shee Aadamiin, Waan dubbachuu hin dandeenye waan afaan kiyya kun amma yoon asirratti isinirra niin dubbadha jee dubbachuu hin dandeenye. Haqiiqa walitti himna obboleeyyan siyaasaadha malee amantaa miti. Arraba malee barnootaa miti. Nama muraasa nama shanan asitti reefu jaame sani. Dubbiin nama nama dubbii beeku cinaa dhawanii garsiisanii gowwaa immoo isuma dib godhanii garsiisanii jaan. Nama shaniif biyyi tun guutuun baduu hin qabdu. Haqiiqaa jirtu walitti himnee sheekkan keenya karaan duraan irra turre dogoggoraa karaa kanatti deebi'aa haa deemnu yoo jedhanis wanni mariidhaa maal jedhan? Hin ajooytu jedhan. Kanaaf haqiiqaan jirtu siyaasaa deemu jira. As ta'anii mootummaa keenya ka akkanatti waan nu afaan namaa himuu hin dandeenye nuu godha jennee namni hundi haqa dubbataan hundi dhaabbatee dubbatu kana dhiisanii, mootummaa isa qaalii godhu, mootummaa isa maaree ta'u, mootummaa biyya biraa nuti biyyi teenyeef dandeessee biyya biraatti wajjin nagayaan jiraatti. Arraba tokkos walitti hin qabnu. Ollaa wajji waliin nagaya. As keessaa rakkoon teenya jirti malee ollaa wajji waliin nagaya qaba. Kanaaf siyaasaa fi amantaa walitti hin laagnu. Wanni irra mari'annus marii takka qofa hafe malee dhumattee sheekan keenya madaraka irratti asitti ol baafnee waan kana afaan hiinee murree jala murree mataa murree Akka majlisaatti akkam ta'uu qabaa nuti waliin itti deemna. Wanni barsiifamu jiru diinii miti siyaasaadha. Hiriiroo bakka biraatti wajjin walitti ajaja bakka biraatti waan amma asitti nuti mari'anna kana gabbaanii isaan gaafatan akkana jaanii akkana goonaa hin goonina yoo jaan hin goonu. Godhaa yoo jaan ni godhan. Namni gurri isaa ala jiru kan wajjin as jiru takkaa asitti eeguu qaba takkaa gara sumatti cicituu qaba namni kara lama ni jiraata kara lama ni jiraata namni waliin sobnuu abaluu fi abaluu fi abaluu beeynaa namna muraasaaf jecha jaaqaman guddicha tokko dur maqmaaqsa tokko nutti hime horiitu mooraa horii keessatti nama gammoojii horii xiqqishoonni jee jiru Wari mooraa girgireessinaan kamtu girgireessaa wali wallaalan hogguu tokko keessa deemu hunduu walumaan girgireessa. Fuudhanii bakka lamatti iddaan baasanii mooraan takka nagaya taate takka girgirii taate. Girgirii nama beeknaa mire? Ammas ta girgirii taate tana bakka lamatti addaan baasan. Gareen takka nagaya taate takka girgirii taate. Osuma akkana jiru sa'aa biyya girgireessuuf qabanii keessaa baasan. Har'a mootummaas mootummaan keenyaas nageeffadha. Nuti mootummaa akka nu gargaare kana nagayaa fi tokkummaa fi Misooma biyya tanaa irra gargaaruu qabna malee deebinee ifiifis nuti akka islaamaa gufuutti ta'uu qabna. Isaan nagee irra gargaaruu qabna malee ifii nagee keenya balleessinee tabiraa siyaasa biraa dhiisanii teenya keessa garuu qabani. Kanaaf akka reefuu Dooktor Jeelaan Jaan sheekni keenya Dooktor Jeelaan Jaanitti ulamaan asif bahanii jara kana dhaabbadhaa jaaniin yoo fudhatan fudhatanii yoo fudhachuu baatan Rabbi hafee rabbi hafee darbi lafee jee jee namichi lafee qoqoree qoqoree foon irraa dhabe. Kanaaf wanni wal sobnu hin jirtu haqiqaan kanaa jira miti jennaan dokumantarii amma gabbannee isin garsiifne namni hunduu ulaa banee yaa yoo dokumantarii sana isin gabbanne immoo.